PM News Malta, Chris Kembri, l-lum għankun għadden dur daqxie zara ġor Belt Valletta biex naraw n-nies jaqblux jew ma jaqblux ma' ċensura. L-opinjoni tiegħu. Smajt fuq il-kas ta' fil-SM Blinkat. Smajt xi ħaġa, follow jgħidu daqsxejn fil- fil-gazzetti, fil-media. Jiena Taħseb kellha dritt tgħid li kellha tgħid jew le? Jien ma naħsibx li kellha dritt ta' xubbat għalli ta' fuq ċertu disability. Il-fatt li l-qorti qed tagħtila favur tagħha mhux kontra tagħha. X'taħseb? Taħseb li qorti kellha raġun jew qorti kellha tort? Jien naħseb il-qorti kellha raġun ta' għax il-qorti l-qorti. Ma tistax tmur iktar mill-qorti naħseb il-liġi ma tista' mhix ikbar mill-qorti naħseb jien. Isek il-qorti kellha raġun allura jkolli ngħid imbaxxi rasi għax il-qorti l-qorti ju. Mawx taħseb xi ħaġa oħra ikbar mill-qorti jien. Li qalet l-opinjoni tagħha rigward dak li huwa twemmin tagħha. Ġiet imressqa l-qorti kellha 150 rapport kontriha u tellgħuha l-pulizija ġifieri fuq akkuża kriminali. X'taħseb fuq dan il-każ? Jien jidhirli li hija redikola. Sewwa għax dik kull m'għamlet hija kkwotat il-Bibbja. M'għamlet xejn iktar iktar minn hekk, iktar kont intella l-qorti il-min għamel dak ir-rapporti kollha sewwa għax ħela l-ħin tal-pulizija u tal-qrati. Bonġu għalikom, qed inkellmukom minn PM News Malta. Xtaqna nkun nafu, taqblux mal-libertà tal-espressjoni? Żgur li naqbel. Taqbel mal-libertà tal-espressjoni? Mela, mija fil-mija naqbel mal-ġurnalisti li għandhom ċensura. Żgur li le. Dik ngħidtinu huwa ħanini. Mal-ġurnalisti naqbel ikunu onesti, jgħidu l-verità kollox. Mela. Hekk għandu jkun. Hekk għandu jkun, mija fil-mija hija. U rigward il-każ reċenti li kien hemm ta' Frisiem Brinkat, pereżempju, li qalet dak li taħseb u ttellgħet il-qorti. Christian Birkat x'għamlet? Dit kelmet qalet l-opinjoni tagħha kif tara l-affarijiet. M'għandix dritt. U kodat il-Bibbja kif tara ħajja u ttellgħet il-qorti. Ismani, il-Bibbja kulħadd jgħid li jrid. Fuq il-Bibbja, kulħadd jivvinta u Bibbja waħdem. All right, jien nemmen. Issa, ħaddieħor għandu l-jett u dritt li jgħid li jrid. Ma jien nimxi fuq il-Bibbja waħda li naf biha jien u tgħallim biha jien. U taħseb li jekk xi ħadd ikun qal xi ħaġa forsi li mhijiex daqshekk korretta għandu jiġi kkastigat sakemm ma jkunx attakk personali fuq xi ħadd Tifhimni jew theddida? Ismani, illum ġejna fi stremità li kulħadd professur, kulħadd tabib, kulħadd politikant, il-Facebook illum kulħadd jgħid li jrid. Iċ-ċensura, taqbel maċ-ċensura? Qatt ma nista' naqbel dwar iċ-ċensura, ġifieri Malta għajna eh, ċensura tadem kontra żewġ naħat min għandu opinjoni eh, forsi iktar liberali u min għandu opinjoni iktar konservattiva. Rigward il-fatt illi m'ilux kien hemm xi ħadd fuq opinjoni personali bħal Felicia Brincat li telgħet il-Qorti u ġiet imfittxija rigward dan. Taqbel li jista' jsir hekk? Sirna laqsa ngħid il-kelma soft imma sirna wis qabel orajt forsi mhux ħanajt li tista' tgħid li trid, ġifieri Il-każ ta' Felicien jekk niftakar sew dal-aħħar fuq il-midja kien hemm illi raw il-clip kollu u l-midja qatgħet biċċa li qalet li dehret differenti milli actually x'qalet, ġifieri dik il-problema. Jekk hi ċċensurawha u ma urewx il-full clip tagħha, kif jistgħu jieħdu għall-qorti jekk ma tawhiex iċ-ċans biex titkellem u turi l-opinjoni tagħha? Inti taqbel ma' ċensura? Iċ-ċensura diment li tkun eh, f'posta u kif suppost iva, imma kif inhi attwalment illi inti tgħid ħaġa u tiġi manupolata dak li tgħid inti biex ifisser xi ħaġa oħra le ma naqbilx. Li naqbel imma li kull persuna għandu jkun fil-libertà tiegħu li jgħid li għandu jesprimi l-opinjoni tiegħu b'mod liberu mingħajr ma jibża li se jkun hemm xi repercussions kontrih mħabba l-opinjoni tiegħu sakemm dan mhux qed iweġġa' l-terzi, imma bħala opinjoni jien naqbel li kulħadd għandu jkollu ċans li jesprimi l-opinjoni tiegħu iva. Issa fejn jidħol li wieħed iweġġa' l-terzi pereżempju jekk xi ħadd jgħajrek wieħed jista' jtellgħek il-qorti pereżempju? Skont x'inhu l-livell ta' tagħjir, jekk qegħdin ngħidu li joffendik jew affarijiet hekk, iva. Imma jekk kien huwa opinjoni. Għandu jtellgħek l-Istat? L-individwu għandu jtellgħani, mhux l-Istat. Jew libell, qed tirreferi għal. Jien niftaħ libell, iva. Libell. Imma li l-Istat itellgħek jiġifieri kawża. Bil-pulizija. Le, jiena jiena nemmen illi jekk persuna ex li li offendini, intellaw il-qorti jiena jekk nħossni li ġejt mala fumat, nħossni li ġejt ehm, akkużat ta' xi ħaġa, meddet jew whatever, ehm, Intella' u jiena, imma mhux il-pulizija għandha għalfejn tintinda ħal għandix inressqu jew le. Qegħdin ngħidu aħna li jekk xi ħadd jgħidlek baħnan pereżempju biex. Xi ħadd fl-opinjoni tiegħu li jiena baħnan u jiena ma nħossnix offiż, m'għandix għalfejn tmur il-qorti, jekk imbagħad jiena nħossni li jiena offiż bil-kelma baħnan u inħoss personalment jiena inħoss li għandi nagħmel Proċeduri legali nagħmilhom minn jeddi. M'għandix inkun obbligat imma li nagħmilhom. U kien hemm każi anke reċentement bħal każ ta' Frisian Brincat illi kontra l-parir tal-Pulizija di xorta waħda tellgħet il-qorti. Mela. Mhijiex l-ewwel każ f'Malta li kontra l-parir tal-Pulizija persuna ttella' l-qorti xorta. u mhijiex la l-ewwel u lanqas l-unika. Imma ma naħsibx illi huwa ġust illi jekk il-Pulizija ma ssibx evidenza illi persuna għandha hi tittella' l-Qorti biex tara hix ħatja jew le għandha titressaq xorta għax dan huwa bullying bil-pulit huwa tip ta' bullying fil-verità illi jekk il-Pulizija tgħidlek isma' jiena m'għandix evidenza biżżejjed biex inressaq Għalfejn l-AG għandu jobbligani li rrid inressaq bilfors? Jekk dan huwa sottili ħafna tip ta' bullying għalija jiena fuq il-libertà tal-espressjoni. Personali taqbel maċ-ċensura? Jiena ma naqbilx maċ-ċensura per se fis-sens illi l-libertà tal-espressjoni wieħed għandu dritt jesprimi ruħu. Naturalment jiddependi x'tifhem biha ċensura. Jiġifieri ċ-ċensura illi jiena liberament nagħżel illi għalija personali kif kellna fil-passat ċensuri pereżempju ta' x'film stara pereżempju eh, assolutament ma naċċettajiex. All right, nifhem illi għal ċertu għall-etajiet għandu jkun hemm ċertu linji gwida, imma dak is-sens le, dik it-tip ta' ċensura assolutament ma naċċettajiex. Naturalment, jekk qed tifhem mbagħad b'ċensura illi xi ħadd jew fuq il-media jew fuq is-social media jew kif qegħdin hawnhekk nitkellmu li nafu li dinha se tiġi se tidher xi mkien, illi wieħed jiġi ċċensurat għal dak li jgħid, jiddependi mbagħad x'se jgħid. Jiġifieri jekk b'xi mod, u nafu li hemm ċertu reati kriminali li wieħed jista' jikkommetti, jekk jesprimi ruħu b'ċertu mod fejn ikun pereżempju xenofobiku jew ikun diskriminatorju lejn xi razza jew xi kulur jew xi sezzjoni ta' individwi illi illi allura jagħtu lok għal reat kriminali. Hemmhekk hemm linji fil-liġi illi wieħed ma jistax jaqbeż. U naturalment jistgħu jittieħdu passi u persuna wkoll tittella' l-qorti u tinstab ħatja u dik allura naqbel magħha jien għax hemm hemm hemm limitu ġifieri Aħna meta nitkellmu dwar drittijiet, dritt huwa naħa ta' munita, ma' naħa l-oħra tal-munita hemm id-dmir ukoll, jiġifieri kull dritt għandu għandu dmir u naturalment id-drittijiet huma għandhom il-parametri tagħhom. Għaliex? Għax inti id-drittijiet tiegħek huma sal-punt li inti ma tirfisx imbagħad id-drittijiet ta' ħaddieħor. Jiġifieri allura meta aħna nitkellmu dwar id-dritt li huwa dritt fundamentali, eh, dritt tal-espressjoni, mhux bħal pereżempju drittijiet oħra, nifhem illi iva mbagħad għandu jkun hemm parametri ċari illi joħorġu mil-liġi illi s-soċjetà in a moment of time tkun qiegħda tqishom bħala linji ħomor li wieħed ma jistax jaqbiż. Qed ngħid at a moment in time għaliex anki hemm jafu jsiru bidliet kif saru wkoll fil-liġijiet tagħna biex dawk il-parametri jinbidlu wkoll. Jiġifieri s-soċjetà li tiddeċiedi, il-leġiżlatur li jiddeċiedi skont il-fili li jkollu tas-soċjetà fil-mument. U f'każ, pereżempju, ta' libell, Jiena għajjartek spatata, pereżempju, jew ġidra jew kaboċċa. Taqbel li l-pulizija tista' tressqek mod kriminali? Eħe, dakka hemm ċertu reati li wieħed jajjar il xaħat, iva, naturalment, għax jekk inti inti m'għandek l-ebda dritt li toffendi l xaħat, jekk inti tittamel argument u tirribatti persuna. L ħaġa inti qatt ma tirribatti persuna, inti tirribatti l-argument. Mela jekk inti trid b'xi mod twassal messaġġ ta' nuqqas ta' qbil ma' dak li jkun, m'hemmx għalfejn tteħtitli, m'hemmx għalfejn tgħajru, u m'hemmx għalfejn inti toffendih. Aktar u aktar meta dan tagħmlu fil-pubbliku, jiġifieri tafu tkunu one to one, imma tafu tkunu fil-pubbliku illi dak id-diskors illi qed tgħid inti qed jiġi espost il-pubbliku. Ovvjament, quddiem in-nies, jiġifieri prattikament tgħajjar lil xi ħadd quddiem in-nies iktar u iktar hija xi ħaġa illi mhijiex xierqa u naħseb illi għandu jibqa' reat kriminali f'dak is-sens. Ovvjament mhix m'għandhiex tkun il-piena xi waħda kbira, aħna jkollna minnhom dawn il-Qorti ta' jiġifieri, imma naħseb illi għandu jibqa' bħala reat kriminali. Ma naħsibx illi Għandu jkun hemm il-libertà assoluta li inti filmi. Għandu jibqa' għandu jibqa' reat kriminali illi wieħed joffendi lil xi ħadd speċjalment fejn qiegħed il m'għandekx m'għandux ikollok id-dritt li inti persuna tgħajru għalfejn għandek tgħajru, ġifieri naħseb għandu jibqa' reat kriminali. U x'taħseb fuq il-każ ta' Felician Brincat? Eh, il-kas ta' Felicien Brinkat kienet kienet kwistjoni ngħidlek sew ma segwejċ eżattament x'int qal u x'ma ntqalx, però naf il-kas ġara fis-sens illi hija ġiet liberata għaliex kien jirriżulta biċ-ċar illi dak illi kienet id-diskors illi bih kienet qiegħda tiġi akkużat illi qalet fil-verità ma qalitux mid-dera kien jirriżulta minn qabel ma bdew il-proċeduri illi kien jidher biċċa li dak id-diskors ma kienx intqal. Ehm, eh, però nonostante, nuża kelma li jużaw l-avukati, ehm, xorta ittieħdu l-passi. Naħseb li hemmhekk wieħed għandu jara li xogħlu jagħmlu sew, jagħmlu aħjar, illi meta il-pulizija f'idejhom ikollhom ikollhom provi ċari li każ ma hemmx, m'għandhomx jieħdu passi. Issa jekk kienux il-Pulizija u kienx l-Avukat Ġenerali illi xorta mexxa xorta l-Avukat Ġenerali ħadet il-passi f'dan il-każ, dika storja oħra. Però xorta nerġa' ngħid anke jekk ikun l-Avukat Ġenerali, illi xorta notwithstanding jieħu passi. Naħseb illi għandha tintrefa' responsabilità. Jekk jirriżultalek biċ-ċar, ma tridx tkun l-attitudni tal-prosekutur m'għandhiex tkun u iva nħallu f'idejh il-Qorti jara hu mbagħad. Ġifieri anki meta għandek dubju inti ma li tieħux passi xorta tieħu passi u tħalli f'idejh il-Qorti tiddeċidi hi, naħseb illi dik hija nuqqas ta' responsabilità wkoll. Nirringrazzjak. Grazzi. Menti, jekk wieħed jaqbilx mal-libertà tal-espressjoni jew inkella wieħed Jekk l-Istat jistax jiċċensurak, x'taħseb fuq dan kollu? Ħanibdew minn hekk, naħseb il-libertà tal-espressjoni għandha tkun assoluta. Ġifieri ma għandux ikun hemm inti la mill-istat, la mill-privat fuq il-libertà tal-espressjoni. Naħseb dik hija dritt li għandu kulħadd li jgħid li jrid. Ehm, ovvjament fejn għamel daqsxejn lajn huwa fej fej tinċita forsi forsi xi violenza, fej tinċita hatred kontra xi ħadd. Hemmhekk imma again xorta diffiċli tagħmel il-lajn naħseb eh, kif inhuma l-affarijiet. Reċentament kien hemm eh, żewġ każi, wieħed li kien hemm kummedjant illi eh, waqt programma jgħat lil persuna partikolari, nistgħu ngħidu li kien pastor, u għajat lu esħol u ġintella l-qorti ġifieri kien hemm libel fuq għal ħaġa u tal-qorti. U reċenti, iktar reċenti minn dan, Felicia Brincat ukoll ġiet imtellgħa minħabba l-fatt li din kienet qed tgħid l-opinjoni tagħha rigward il-Bibbja u ma tħallix tlest dak li kienet qiegħda tgħid, però bażikament din ġiet imressqa u llum il-ġurnata ġiet illiberata. Ma taħseb illi fuq opinjoni pereżempju jew inkella fuq xi ħadd ikun tiċċajta kif tifhem għandi? Efhem, L-ewwel nett irridu nagħmlu distinzjoni bejn xi ħadd li jiġi offiż u hate speech. L-offiża mhux it-tiegħi ma tirċeviha, ġifieri jiena jekk xi ħadd jgħidli isma' inti kemm int qasir, jien nista' niġi offiż, imma naħseb li l-persuna l-oħra għandu kull dritt jgħid hekk, jiġifieri ġifieri dak interpretation għax inkella ma tistax where are you going to draw the line fuq l-offiżi, jiġifieri. Again, nerġa' ngħid, jiġifieri fil-każ fil-każ ta' Felicien, naħseb ġiet interpretata ħażina, mhux 100% korretta. Imma jekk kellha bżonn tajt hekk u jekk temmen hekk, naħseb m'għamlet xejn ħażin billi tajt li kellha tajt. Iktar u iktar fil-każ tal-kommedjant li għajjar għadu kif għadda minn hawn, tar-River of Life. Hemm fej, fej, I mean, da kellu kull dritt jgħidha ġifieri u ehm, ma kien hemm xejn naħseb ta' ma kellux għalfej jitressaq il-qorti tal-li għalek. Nerġa' ngħid ukoll fl-ambitu umoristiku tal-arti iktar u iktar naħseb għandu jkun hemm iżjed Iżjed, iżjed leeway naħseb biex ma neqirdux anki l-umuriżmu intelliġenti, ovvjament, mhux l-umuriżmu baxx u x'ismu, għax inkella ħanispiċċaw ħanispiċċaw ħadd ma jista' jgħid xejn f'did-dinja ġifieri. Do you know anything about the case of Filzi Ringat recently when uh, she uh, said her opinion about the way she sees things?

Illi jekk tarawna ma taqdux tisħu minna. Sinjura, minuta waħda.